Anula bilichini nima yi kuli noli kpaŋ zuɣusi maa o lana ka ti yaa kuli kana n ti ŋmeri ninvuɣu zaŋ tiri bilichini kam zaa sa ŋun kuli be pohim maa zuɣu ka tabiri soŋda ti ba piri so nyela ti viidiyo sheli ka kana ti bohi bohi o di puuni ka ti kana ti ti kahigiri ti bilichini nima ka salo pam di di daa faani ti daa yelila suhigu yeltɔɣa ka ti ba piri maa kana ti bohi bohigu ni suhigu ni sara woliginsi n wula n lee be di puuni. o bɔhi o din pahiri ayi ka bɔhi, Di yi niŋ ka di nyɛla so n-ka alaafee ka a chaŋ ti vihi bee n-nyɛ m-maŋmaŋ ka alaafee ka chaŋ ti vihi bee a chaŋ mi ti vihi ka bɛ yɛla bisim yɛla di suhigu di mali dabisili ka dabisibo ka di suhira? Yaandi ka ti a kana ni ti kahigi li zaŋ ti bilichi ni o ki di afaani shɛli din be lala yɛtɔɣ shɛli o ni bɔhi ŋɔ puuni ka chɛ yɛtɔɣa zooi di puuni pam. Di zuɣu ti ma zaɣa. A yi bɔhiri ni a nya viidiyo ŋɔ naabu, nyin kamina ti YouTube chanɛl la puuni. Bɔhiri n-nyɛ baŋda kuli kpɛm n-yuui ti wum ti sɛchi Bɔhiri n-nyɛ baŋda Naawuni gafara a nyɛla ŋun yɛn nyɛ lala viidiyo ŋɔ maa n yuli li viɛnyɛliŋga m-bahi a maŋa poi ka n yɛn zaŋ a chaŋ ka yɛn kana ti kpe lala bɔhigu maa ni taa n yɛn zaŋla a faani bini ŋɔ n-na zaŋ wuhi a daadam ka n nyɛla ŋun niŋ kɔrisi lala bini maa di zuɣu ka yɛn zaŋ li wuhi a a yi na kari yiko amaa ka a guli yɛn mi din chana yuli n fotori m-paya ŋɔ. hɛɛn a yuli ti ma bia be pɔhim ŋɔ zuɣu ka booni o Malanga hɛɛn o nyɛla ŋun kɔhiri politi ka dari politi ka kɔhiri yiya ka dari yiya di yi niŋ ka di nyɛla a malila yili ka yɛtɔɣ muɣisiri ti paai ka a bɔri ni a zaŋli deei liɣiri n yi yɛtɔɣ muɣisiri maa ni nyɛ chaɣu a mini ti ma bia ŋɔ pɔhai yooi taba o filaaya m-bala maa Naawuni gafara a yi boli namba maa zaɣ yiŋga kam a mini o pɔhai nyɛla din yɛn yooi taba. Di mi nyɛla a bɔrila polo ni a me yili bee pottery farm ka a yɛn niŋ bee filling station ka a bɔri ni a niŋ bee bumbo laasabu ka a bɔri ni a niŋ ka bɔri di polo yaa n-di yin chɛ ka a mini o pɔha yooi taba. N yɛrimi saha shɛli kam Yɛguma chɔ pɔrisila o ni ni nya binshɛɣu. Ti bi nya shɛli a yi ti bi yɛri di yɛtɔɣa. Di zuɣu a bi nya foto ŋɔ? Ti kpuɣila n napɔŋ n-zaŋ kpe o ofiisi maa nti bɔh o bɔhisi ka nya neesim viɛnyɛla. Di pala a ni yɛn da pol shɛli ka di gbana yɛtɔɣa ti nyɛ purobilim, a yi kuli yo liɣiri a mi yɛn deei li a gbaŋ ka dihitabili beni. Ɛhɛin, ka n kana nti yɛl a, a gba zaa yi ka yi ko ninvuɣ miro, m pa shɛli Naawuni yu ka bɔra ka o ni tooi wɔhi so shɛli a ni yɛn doli, n ni tooi laɣim liɣiri biabia la hal n gba ti nya pol shɛli a ni bɔra. Tam ni tiŋ puuni ka a yi bɔri li, a bɔri ni di yi kpaŋ biɛla ka chɛ ka mali location din ka a bɔra. Naawuni gafara a mini o pɔha yuui taba, o nyɛla ŋun yɛn tɔɣi kahiga binshɛɣukam zaasa. din be lala pol shɛŋa o ni kɔhiri maa puuni. N daa yɛla wula? Dini n-kpɛm di yɛla wula? Bɔ ka yi lan ʒiya guli? Hɛɛn, paŋa maŋa ka a bo maliŋga shee yaandi ka o ti a polo a ni yɛn me luɣ shɛli polo ka mali suhudoo. Maliŋga pala ninvuɣ so ŋun be pɔhim zuɣu ka gabiri niriba. Aai! A yi paai o o ɔfis, a shiri m-baŋ ni ti mabia maa o shiri nyɛla ninvuɣ so ŋun yɛri yɛlimaŋli. eh, a yi paai o tooni a shiri nyɛ yɛlimaŋli daalaama zuɣu Agbayim nyɛla Siimiin tiŋa Ankara ka a be Kumasi ka a be ka bɔri polo Yaande ka a di ka ninvuɣu so a ni ni tiɣi viɛnyɛla ka a ni tooi puhi shiligu ti o ka o da polo ta Yaande nyinchɛɣu mini maliŋga puhi a yi o taba Naawuni gafara luɣuli kam a ni be polo maa a yɛn nyɛlim ka gbana maa ka o mɛlli ka di paagi na. Nyama, ti mabi so daa ti be Ankara ka zaŋ liɣi ti ti bapiri so ni o bɔrila polo ka ti bapiri maa yɔhi o ni polo maa ni di bela jana ka o bo laɣi timsili n zaŋ ti o ka ti kuna ka doli ti bapiri ŋɔ zaŋ ma ka di ti nyɛ polo maa ka o ti ku kpuɣi dahin shɛli ni o kana ka bi chaŋ ka o ti nyɛ polo la. ka kuli zaŋ o la halli n ti yaɣi fa ʒihi ni o yaɣi bali shii chani ha n sirigi ʒiɛŋ mɔɣili maa ni ʒiɛŋ mɔɣili maa yaɣili maa ŋun kam mi a ku chani ʒiɛŋ ti chɛbiya ni a paai ʒiɛŋ a ni diri polo mɔɣili maa do nimaani mɔri maa ni tihi maa ni kulibɔŋ maa puuni o zaŋ ti tiri o nimaani ni nimaani ka polo maa doya dazuliya kparaw di kuli tooi yi di zuɣu ti mabia maa o bɔri o wuraa deelim wuraa je wuraa deelim di zuɣu ayi a mini mani ka pɔha yuo taba a nimbili yɛn nyɛla polo maa tɔrɔ o bi diri zahim daa ka o be kom puuni n nyɛ polo maa n nya n nyɛ o bɔhi kam a mali naa bɔhi ka a bɔhi dihi tabili nyɛla din beni ka a ni tooi chaŋ ti chɛki luɣuli kam zaasa di zuɣu ka ti kuli kana ti ti zani kpɛŋɔ ka yɛli o yɛltɔɣa bilifu Yulimi accounts din paya ŋɔ o TikTok accounts n bala. Dolo nimaani a ni nya o ni kahigiri li shem ni o ni zaŋ poli sheŋa ni location sheŋa o ni zaŋdi suhupaŋdina pohim maa zuɣu. Ti mali polo yaa kaza, ti mali la yili yaa kaza, di nyela ŋɔ ka nya ŋɔ, a yi mali di yiko ka a kana ti da. Doya lan ka chebsi vuhi nyahigi, bonya n dama bayan a ti lan guuri yaha. Di zuɣu a gba kpa ŋmahimaŋa ka a fol o yo yaa n-di saha shɛlikam zaa sa. O yɛrila la polo yɛtɔɣa, N nam ka shaara, n yɛra n-ya polo ŋuna, aai, hal a ku laɣ shɛli n-kpe a ka a je ni a di liɣiri maa yiriŋ, to zaŋ li da polo. Dali polo ka a yɛn kɔhi polo a yɛn paai la nyɔri. Hii, yuun pishi nyaaŋa bɛ yi daa bol a na saa tiŋli ti ni be luɣ shɛli ŋɔ nti ti a polo free, dintooni ka a daa zaɣisi tiri o mɔri ni n daa nyɛ li, amaa zuŋɔ di bɛ wula? a yi gbubi biliyon gbana ka bɔri polo yiŋɔ naɣa so m-mali o polo ka bɔri ni o zaŋ deei lɔri a nyɛ bo hɛn di zuɣu biɛɣu kuli kam biɛhigu maa di ni neerimi a yuli yuma anu nyaaŋa luɣ shɛŋa pol ti ni daa nyɛ shɛm zuŋɔ ka a yuli di malila dabiɛm di zuɣu a ni tooi kuli dali gba ka kaniya ni a mi ni amaa ka lee dam bahi tɔro di na bela soochi saha ka n na ka ti yɛn ti niŋ a faani din tim sa din tooi niŋ ka wula ŋun tibila mi gba di zuɣu a faani maa ka n ku yɛn zaŋ ti ya chaŋ ti chɛ vula ka ʒe m maha ʒe bɛ ka ti yaa chɛ ma Dagbanli puuni ninkura shɛba yɛli ti mi ni suhigu bela di ko ka sara be di ko. Chaŋ kala sara bɛ ti yɛli ni sara guli n nyɛ sara. Di ni daliri ka di nyɛ a chaŋ mi ti vihi ka baŋdi maa yɛla ni a kuli nyin bom bindirigu zaɣ yinga m-bo binyɛri shɛŋa o ni kuli wuhigu n-zaŋ pahi N zaŋ li chaŋ ti ti kaman afa bee Dagbaŋ doo ŋun mali koligu bee do ninkurigu ŋun paligi zaa bee paɣ ninkurigu bee jɛhima bee zom gbarigu, to sara m-bala maa. Wumma viɛnyɛla bee o yɛla naa bom biŋgari n-zaŋ chaŋ ti bahi sochira bee soli bee guliyi bee tia bee bo. Sara n bala maa. Suhigi nyɛla an yi ku bia ka a so ti a ni a suhi Naawuni bee ka di nyɛ so n wahi ni a boŋdo piɛlli kɔrigi suhi Naawuni ka a zaŋ nuu maa na n-ti kɔrigi n shi o garo pam ni yɛli n-taribi to suhigu ka a suhi maa saɣim ka a mɔni ka bihi pam laɣim na nti di bini ka di nyɛli ka ka a duɣili ka bɛ laɣim na nti ŋubi bihim nyɛli ka a tuhi ka bɛ laɣim na nti nyu suhigu ka a suhi maa di biɛla di ko ka chɛ sara hɛɛn di zuɣu ni yɛn waligali shɛm bala ka lee kana din mali yɛtɔɣa maa m-pa bɔŋɔ Di ni dalili ka di nyɛ so n ka alaafee ka a chaŋ ti vihi ka bi yɛla n daa kuli ti mali sara bee a chaŋ ti vihi ka bi yɛla tulim yɛla ka yɛn naa suhi Naawuni laa tulim maa zuɣu a yi di suhuri ka dabisili hali dahin shɛli bin yɛla maa ka a yi mali di yiko a ni tooi suhili lala suhug maa di ka dabisili di zuɣu Di niŋ ka di nyɛla so yɛla mi, a yi kuli, m paŋ ka alaafee be m bia n ka alaafee ka n chaŋ ti buɣi baɣa. Ka baŋa maa naan yɛliya, A yi kuli, nyin bom buɣi sala dibata n-niŋ kom kpihi li, ka bo bindirigu zaɣ yiŋga, ka bo kob yuui, ka bo kobli m-bo gu ʒee zaɣ yiŋga, bom naanzuu biɛlima dibata n-zaŋ pahi n-laɣim li taba n-ka viɛnyɛla zaŋ chaŋ a paɣa ŋɔ niŋgbuŋ biisim maa zuɣu. nimmori n ʒe o zuɣu ŋɔ dini nyɛ naa zuu maa naawuni kpihiri di buɣim tulim din be o ni ŋɔ naawuni kpihiri tulim maa buɣim kamani buɣim ŋɔ ni di tu shɛm ka n kpihiri ka di maa shɛm ŋɔ turim binshɛɣu kam zaa di tula kom maarili din bi be tampuli n deerili di zuɣu lala biisim din be o ni maa naawuni kpihiri di buɣim ka guya ka chɛri nimmɔhi din nyɛ guʒiɛhi maa ka yɛri bahi yoli puuni ka ti yɛla di zuɣu kpɛŋ din nyɛ kurugu maa ka zaŋ chɛri ti kpaati tampuli doro maa ka a labi tampuli zuɣu maa di zuɣu a yi kuna laa suŋari ka dabisili dabisili kam zaaha ka a yi ku nyɛli a ni tooi suhili di yi leei ka bi yaa ni a suhi ni alizumba dali ka zuŋɔ nyɛ a sibiri ka a guhi ni zumba ti kana ka a naa suhili ka zumba ayi na bi paai ka bari maa yi kpi bee ka bi yɛla tuun shɛli yɛtɔɣa maa ka di yi paai la di zuɣu lala dini ŋɔ din ka dabisili detail niŋ daliri ka a chaŋ nti buɣisi ka baŋdi yɛla ni a kuli ti suhi suhu ka di nyɛ a ka yɛla ni a suhili a laɣiba dali bee a sibiri dali m ba pira a yi bɔri yɛlimaŋli lala suhigu miri ka a diɛmdi li di mali li kpɛrita suhi ni ninkpɔbbu ni neebu suhigu tooi doon lala dabisila suhigu yi ti doli lala dabisila to suhi kpiini m-bala ka di sibisiri a suhili amaa ka nɛli kuli lan kpahiri a zuɣu ni ka teeri a yaha biŋgari suhigu niŋmi siɣa nir suhibu. Ka a ku bo bingarin daandaan di bapoi n-kpaali gabi taba n-zaŋ a nuhi damdam laɣim taba ka di pɔra, ka a zaŋ li chaŋ ti suhi ti so ka o bi di li ka kpaali bahi m-ba pira. Di zooya pam ka di gabi daadam hal ka yimaŋmaŋ tibila mi a ŋun kpi ka a kumda. Ka yɛla ka di gbaai nyaaŋa labbu. ka di ni sabisi ka di pa niŋa laa ka ninmɔhi pa yiɣisi zaa zuɣu. A bi mi a ni tuui shɛli bi ti a ti baŋ a ni luri luɣ shɛli polo. Yaa ni bilichinima, ti ku kamina ni ti buɣisi yaa tatariga. Di zuɣu m ba pira a yi ku wumda a bɔhi maa ti ni yɛn kpe shɛli ti ni yɛn kpe di puuni shɛm ti yaa tatariga m bala maa. N yɛra saha shɛlikam man wula mi la ŋun gari ma ni gari so ŋuna.